Ynsanlar taryh boýunça ölümsizligiň çäresini gözläp, biri-birinden täsin zatlar etdiler. Ynsanlary doňduryp, birnäçe ýyldan soňra oýandyrmak mümkinmi? Men özümi bu usul bilen doňdurasym gelýär. Çykdaýjym näçeräk bolarka? Ýyllar boýy, hatda ýüzýyllarça soňra oýandyrylmak pikiri bilen doňdurylan ynsanlar oýananlarynda näl meseleler olara garaşýar. Bu pikiri orta atan ilkinji amerikaly neşirýatçy, ýazyjy, oýlap tapyjy, filozof, alym, syýahatçy we diplomat Benjamin Franklindir. On sekizinji asyrda meşhur lukmançylyk gözlegçilerinden Jakkues Duborga ýazan hatynda, Käşgä ynsanlary doňduryp, gelejekde oýandyrmagyň bir ylmy usuly bolsady. Munuň saýasynda Amerkan ýüz ýyl soňra Görüp bilsedim, diýýär. Iki ýüz ýyl soňra bu hatdan ylham alan fizik Robert Ettinger munuň üstünde gözleg işlerini etmäge başlady we munuň diňe ölüm pursatynda bolup biljekdigini aýtdy. Iki müň on altynjy ýylda BBC-de ýazylan bir makala görä, Amerikada we Rossiýada üç ýüzden ugrak kişi doňdurylandyr. Krioprezerwasion ýa-da doňduryp saklama işi ýürek duranyndan soňra edilýär. Öýjükler ölmäge başlamadan bu ynsanlaryň beýni dokumalary Wertifikasion diýilýän buzsyz doňdurma usuly bilen saklanar. Bu adamlar, aslynda kanuny taýdan öli hasaplanýar. Eger-de, özleri gürläp bilselerdi, jesetleriniň öli bolandyklaryny boýun almazdylar. Diňe, akyllarynyň ýerinde bolmadyklaryny aýdardylar. Bu ynsanlaryň täzeden direlmekleriniň bolup-bolmajakdygyny hiç kim bilenok. Emma köp adamlar näbelliligiň belli bir ölümden has gowudygyna ynanýarlar. Häzirki wagtda iki müňden gowrak adam bu ýol bilen doňmaga garaşýar. Munuň üçin Oreganda, Awstraliýada we Ýewropada täze merkezleriň açylmagy meýilleşdirilýär. Dünýäde doňdurylan ilkinji ynsan Jeýms Bedford krioturbasynyň içinde özüniň diredilmegine garaşýar. Doňdurylan ynsanlary täzeden direltmek mümkin bolmasa-da, bu doňdurma prosesi öz pudagyny döretdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda The Guardian-yň habaryna görä, tutuş bedeni iki ýüz müň dollara, diňe kelläni segsen müň dollara doňdurdyp bolýar. Rossiýada tutuş bedeni doňdurmagyň bahasy otuz alty müň dollar, Kelläni doňdurmaň bahasy bolsa on sekiz müň dollar. Diňe kellelerini doňdurdan adamlar beýnisindäki maglumatlaryň gelejekde bedeni bolmasa-da roboda geçirip bilinjekdigine ynanýarlar. Iki müň on bäşinji ýylda Robert Makintire süýdemdirijiniň beýnisini doňduranyndan soň ilkinji gezek janlandyrmagy başardy. Doňdurylan towşanyň beýni janlananda işlemegini dowam etdirdi. Bu täze ösüş doňan adamlary täzeden janlandyrmaga umyt hökmünde garaldy. Mähriban dostlar, wideo göwnüňizden turan bolsa laýk goýup, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň! Kanalymyza agza bolsaňyzda hoşal bolardyk! Indiki wideoda görüşýänçä hoş sag boluň! Mähriban dostlar, Arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm. İnsanların tarihi boyunca ölümsüzliğinin çarelerini göze alıp